मानल जाइत अछि जे ई पंचमुख शिवलिंग राजा विराट द्वारा पूजित छथि। प्राचीन काल मे कमला अहि स्थान सँ उत्तरवाहिनी भ क आगू बढ़ैत छलीह, जकर दक्षिणी तट पर ई पंचमुख विराजित छलाह, जे कालक्रम मे कमला के धारा मे बदलाव के कारण कमला के पंख के आवरण ल भूमिस्थ भ गेलाह। मुदा अहि स्थान पर प्रत्येक साल माघ मास मे नरक निवारण चतुर्दशी को विशाल मेला लगैत रहल ओहि मेला में जल व्यवस्था लेल इनार खुनय काल ई जमीन के गर्भ से पुनः प्रकट भेलथि लेकिन ककरो साहस नहीं भेल जे हिनका ओहि कूप से कियो बाहर निकालथि साल करीब लगभग इनार में छलखिन ओ साठिक दशकमे जखन महान अकाल पड़ल छल तखन केथाहीके महन्त राम रसिक दास एतऽ अयला तऽ ओ हटपूर्वक हिनका एहि स्थान पर ओहि कूपसँ निकालि भव्य मन्दिर बना ओहिमे स्थापित कयलनि देव संयोग एहन बनल जे ओहन भीषण रौदीके समय बैसाख मासमे एहि मृत कमलामे अचानक बाढ़ि आबि गेल जकरे जलसँ हिनक पहिल जलाभिषेक कयल गेल स्थापना मन्द- अ, ओ इनारसँ निकालि कऽ जहन स्थापना कयल गेलनि हँ मन्दिरमे ततेक कमलाके पानि एलै ककला सेहो बहै छै पुरानमे जे कमला जे कि जाहि टाइममे एकदम वज्र रुति हमरा सबके छलै ओहि टाइममे या जेठ अखारके समय छलै ओ इनार कु- कुड़ायल गेल रहै इनारसँ जे निकलखिन हुनका जे राखल गेलनि ओहिसँ प- पूरबसँ ततेक पानि एलै जे लोकके आनन्द आनन्द भऽ गेलै भगव आब बाबाके दया रहनि कि आब कमलेश्वरीके दया रहनि जो एकाएक ओ धार जेनाकि अबै छै पहिले तऽ छलिए ओ आबि कऽ हुनकर पैर छुबैत आ ताहि दिनसँ जे ओ कमलाके धार मुड़लखिन से फेर पुनः घुमि कऽ नहि एलखिन

बैशाख मास के अक्षय तृतीया क जहन हिनका ओहि कूप स बाहर निकालि मंदिर में स्थापित कयल गेल त ओ ओहि कूप में एक अर्धभग पर अवस्थित छलाह। ओ साबुत अर्धभग मंदिर के सामने एक गाछ तर ओहिना देखल जा सकैत अछि। आ ई पंचमुख अर्धभग पर जे पंचतत्व के प्रतीक छथि। स्थानीय लोकसभ मानैत छथि जे ई पंचमुखी शमशानी भूत भगवान छथि तैँ एतय रातिमे ककरो रहबाक साहस नहि होइत अछि लोकसभ मानैत छथि जे एतय रातिमे रुकयवला सभके एहन अनुभव भऽ गेल अछि जे एतय रातिमे सूक्ष्म लोकके वासी पंचमुख शिवके पूजा लेल अबैत छथि तैँ कियो एतय राति कऽ नहि रुकैत अछि पंचमुखी स्थान छथिन ओ हुनका एहिठाम आइसँ बहुत दिनसँ कोनो पुजारी स्थायी भऽ कऽ नहि रहि सकैत छथिन ओ छथिन एको हम द्वितीय नास्ति भूतो न भविष्यति हुनका लगमे आइ तक कोनो पुजारी स्थायी भऽ एना तऽ कमसँ कम पन्द्रह बीसटा फेर बहुत आदमी हमरा से कहलै एकटा सिर्फ केताहीके महात्मा जी छलथि ओ अहाँके पाँच सात आदमीसँ रहथिन ओहो किछुए दिन रहलखिन तकर बाद ओहो नहि रहि सकलखिन ओहिठाम एहि पंचमुख स्थानसँ सटले दक्षिणमे पुरान मानव बस्ती हेबाक बात कहल जाइत अछि जे कालक्रममे निर्जन भऽ गेल मुदा ओहि जगह पर ग्राम देवताके गहवर अछि ओ गहवर विशाल आ अनेको शाखावाला बड़ गाछके बीचमे अछि जकरा देखरेख आ संरक्षणके आवश्यकता अछि